Light year huwa kemm id-dawl jikkaverja distanza f'sena. That's it. As simple as that. Yes. Imma, biex to conceptualize it is much more challenging. Okay.
Mela,
inti qbadt telescope, tfajtu lejn il-qamar. Sewwa, int qed tara l-qamar.
L-qamar ta' dak il-ħin. Sewwa? Fil-verità mhux ta' dak il-ħin, huwa ta' 1.3 seconds ago. Mela, id-dawl jiġri ħafna. Meta ngħid ħafna, ħafna. Pressa poco, 300,000 kilometres per second. Biex intik iktar kuntest, xi twenty something, twenty four times around the world in one second. That kind of speed. Okay. Issa, il-ħoss jiġri 325 xi ħaġek meters per second. Mhm. Bażikament ikopru 1 kilometer in 3 seconds. Fil-fatt meta jkun hemm sajjetta, stilla mhm. tot, 1, 2, 3, kull 3 seconds huwa 1 kilometer. Mm-hmm. So għan dak huwa trick tal-scouts, le, biex mm-hmm. konta fik l-storm is approaching or receding. Nibqa' fuq il-light here.
Issa, Meta inti tara murtal ta' festa, l-ewwel tara d-dawl li prattikament huwa instant, u mbagħad ftit wara tibda tisma' l-ħoss ġej.
Issa inti taf li hemm gap, hemm delay bejn il-ħoss u d-dawl għax qed tara d-dawl bħala referenza. Yes.
Sewwa?
Issa, Id-dawl xorta jieħu a fraction of a second biex minn Murtal jasal għandek, imma għalina tant id-dawl huwa fast u tant hemm distanza li huwa prattikament mill-ewwel. Real time għalina.
Prattikament real time.
Imma mhux real time. Mhux real time. Mhux real time.
Naqblu, mhux hekk?
Għandek delay.
Bħal mal-ħoss mhux real time mal-istampa. Sawa, dik ħadd esperjenza. Irid mument biex jivvjaġġ. Hemm ċertu. Għandu l-speed tiegħu li tika vera distance in a certain time. Speed equals distance on time. Sawa, mhux għandha ħafna equations imma ikoll insemmija. Issa l-qamar huwa 400,000, 400,000 km l bogħod id-dawl li jimxi 300,000 km per second mela 4 on 3 huwa 1.3 seconds. Mela d-dawl huwa ta' sekonda punt tlieta ilu. Eżatt, jien kull darba li jien nħares lejn il-qamar, jien qed nara l-qamar fil-passat. Eżatt, bażikament.
Ta' sekonda l-passat, eżatt. Ixuċata. Ix-xemx hija xi 8.6 light minutes 'il bogħod. Ix-xemx. Jiġifieri jekk inti bir-remote titfi x-xemx b'xi mod, għandek 8 minutes oħra ta' dawl qabel tintefa' x-xemx. It's not in real time, it's 8.6 minutes ago. U x-xemx edha 150 million kilometers. 150 million kilometers il-bot. Ħafna. Yes. Sewa, tant il-bot indumu sena għaddejjin phenomenal speeds madwar. Sewa. Issa, Jekk id-dawl jimxi b'dak l-ispit kollu, tista' timmaġina kemm ħa jkopri distanza f'sena. Ammont enormi, sewwa. L-eqreb stilla, l-eqreb waħda hija Proxima Centauri, li pressapoko hija 4.2 light-years 'il bogħod, l-eqreb stilla. Għajr ix-Xemx. Għajr ix-xemx. Eħe, eżatt, għax ix-xemx hija l-istilla tagħna. Sewwa. L-aqreb waħda hija 4.2 light years, jiġifieri jekk inti ħadt ċempel lil ma nafx il-whatever hemm hemmhekk, tibda telefonata, minn tiqbad il-mobile, dajlejt in-number, għafast il-ħadra, stenna 4.2 light years. Aw, 4.2 years biex il-sinjal tal-mobile jew whatever jasal hemmhekk. sewwa.
Il-persuna jew whatever li hemm hemmhekk ħa jaqbad il-mobile tiegħu jew x'device ikollu, ħa jagħfas il-ħadra, ħa jgħidlek hello. Erba' snin oħra, inti tisma' l-hello. Mela għaddew tmien snin minn xi nollejt il-mobile, dajlejt in-number għafass il-ħadra sakemm irċevejt il-hello. Biex tgħidlu, Aw, bro, kif int, all right? Biex ngħidu l-idea, tipo, tipo, eh. This dinja restar. Ok, alright. Ġiri, aħna ek imma mela biex biex u din l-idea ta' This is l-ITR, kemm ta' distanza ta' distanza li sabet dil James Webb satellite ta' dal-istilla. Ma fil-kontest fil-kontest ta' kemm għandu eta l-univers. Ix huwa dan il-mod li aħna nafu l-univers eh, kemm għandu żmien għax eh, proġettajna jew b'xi mod sirna nafu l-iktar stilla eh, il-bot minna kemm ilha li mela. faqset. Mela inti meta inti ħares il-barra, sewa, meta tħares lejn night sky, Għandek l-istilel kollha li tara fl-ispazju, hawn fis-sema mhux fl-ispazju, l-istilel kollha tara b'għajnejk bil-lejl, x'imkien mudlam sew, qishom qed jiffurmaw madwarna, jekk għall-argument tal-mikrofon huwa s-sistema solari tagħna, qed jifforma qisha sfera ta' stilel madwar 1,000 light years away. Sewwa, within our galaxy. Il-galaxy tagħna hija 100,000 light years in size. Light years. 100,000 mhux kilometers, light years. Enormi. And that's just a speck. Issa meta qed nitkellmu fuq is-size tal-univers u fejn qed jipprova jħares il-James Webb, Qegħdin nitkellmu fuq 13.7 billion light years away, kif kien dak iż-żmien, 13.7 billion years ago. Ġifieri d-dawl telaq minn hemmhekk, minn dak il-punt, qed jilħaqna issa, wara 13.7 billion years, qażbiss kienet għadha ffurmat id-dinja, id-dinja ffurmat 4.5 Billion years ago, jiġifieri l-univers għamel iktar żmien mingħajrna milli bina, milli bid-dinja tagħna, mhux bin-nies, ta' bid-dinja tagħna, bis-sistema solari tagħna. Ovvjament, dawk l-affarijiet qegħdin naraw illum permezz tal-James Webb, min jaf fejn qegħdin. L-estimates huma xi ninety something billion light years away, dak li aħna ngħidu l-observable universe. Dak sa fejn nistgħu naraw. U fil-fatt, peress li l-univers qed jespandi dejjem aktar, Hemm ċertu affarijiet fl-univers li d-dawl tagħhom li ħa jitlaq issa qatt mhu ħa jasal għandna, minħabba l-expansion of the universe. Mela, ħa nsaqsi xi mistoqsija u nittama li mhux qed niffrustra l-min qed jismagħni u jgħid da ċuċ ħa jdum biex jifhem. Mela, għax inti semmejt li 13.9 billion. 13.7 xi ħaġa hekk. 13.7 Ikunu eżatti. u hija. 13.7 eh, billion Light Years Away huwa fej. Fej kienu.
Fej ki.
Ma, sekond, sekond, sekond. Ma, il-James Webb qed iħares ximkien. Fej kienu. Le, li 190 billion year, light years il-bot. Le, le, le, le.
Ħanġa nirrifriżen aħjar. Mela. Mela inti qed tħares lejn dil-cactus hawnhekk, tidher il-cactus fil-framing? Mela inti tħares lejn dil-cactus li qed taħrab 'il bogħod minni, sewwa? Sewwa. Jien ħadd id-dawl tagħha issa wasal, m'hi qed nara hemmhekk. Imma fil-verità, sakemm id-dawl laħaq wasal għandi. Hi qiegħda. Hi qiegħda, hi qiegħda hemmhekk. Hawnhekk.
Imma qatt ma ħa nara, għax issa minn hemmhekk id-dawl qatt ma ħa jasal għandi.
Mela, tlaqna?